leh in an loh na hrang hrang nei ok mizo tawng chuan diversity awmzia chu danglam na leh in an lohna hrang hrang nei ok and i hope you already know that uh social science is divided into three different subjects civics geography and history.

And besides I hope you all have earphone if you have one please use them for better sound quality ok chuan ti hian kan sawi chhunzawm nghal tawh mai ngah hei kan school kalpui thin kan zirlai pui te hi han enkual chhin ta ila mi reng reng hi kan inang vek lo a ni tawh rawh a then chu lian deuh a a then chu lian vak lo a ni har vang tha em em te ah mi ze zawi tak tak te pawh kan ni nawk a hei kan class angah te pawh tin mahni school mai chu sawi loh. School dang te pawh han thlir ta ila, thenkhat chu eng nge ni kan tawng hman te a lo in ang lo va, kan nunphung leh kan khawsak dan te vun rawng te thlengin kan chenpui te nen hian kan in ang lo em em mai ni. Chuan kan awmna veng chhung leh kan chheh vel te han thlir phei chuan Mizo chauh lo pawh hei hnam hrang hrang, sakhaw hrang hrang ti te ang, Hindu, Muslim, Buddhist kan tih te an awm thep thup mai a Mizoram chhungah pawh maw. A tuna kan tawng hman lai mek hei kan hman tam ber ni bawk tuna ka hman mek te hi duhlian lusei tawng an tia duhlian tawng lusei tawng maw kan mizopui tam tak zing ah pawh he duhlian ah lusei tawng kan tih hi ah kan hmang vek kher lo a ni a mizo cheng ho ringawt pawh hi mizoram chhunga hi ah mizoram chhungte hi han fang ta ila. hnam leh chi peng hrang hrang tawng in ang thuak thuak sawi dan hran theuh nei te han en mai pawh a hmel in ang thuak kan awm fer fur a ni tin heng hnam tribe kan tih hlawm lian deuh te hi lo sawi ta la mizoram ang ah chuan hei hmar ral te pawi lusei paih te leh ah chi hrang hrang kan la awm a tin a hlawm lian lutuk lo a te lam deuh te pawh kan tam a ni. Maw ram chhungkhat ringawtah pawh tin thil pakhat entirna sawi leh lawk ka duh a chu chu hei Mizoram chhim lam kan en chuanin District Council an tia hei Autonomous mahni inrelbawl an awm a ni. Mara lai Chakma Autonomous District Council maw in la pawl sanga in la zir zel ang a. A hran pa bik liau liain hemi district tan hi inrel bawlna te hi an nei hrang thliah a ni hemi te hian maw an tawng leh an hnam incheina te pawh hi a danglam hle a a kan sawi thui lutuk lo vang a kan in an lohna kha kan sawi ni vawiin ah chuan maw tin hemi bakah hian Mizoram chhung ngei ngei ah pawh hian Kristian sakhua chauh lo pawh kan sakhaw vawn te lo inang lo leh zel a maw kan hnam incheina te Kan chawhmeh siam dan te leh kan nunphung hrim hrim bakah kan chenna hmun ah sik leh sa boruak dawn pawh hi a lo inang lo em em mai a ni. Kan ram Mizoram te reuh te ah pawh hian chung te pawh chu kan hre theuh dawn e vawi nia. India ram zau zawk kan thlir ngat phei chuan. Hei kan hnam zia nunphung kan culture maw leh kan sakhua religion ngat phei chu chhiarsen loh kan ni. India ramah chuan mihring kan tam lutuk. Khawvela population tam ber pahnihna kan ni. Tun dinhmunah hian maw China hi tam ber a ngaih ania tunah chuan a dawtah chuan India ram a ni. Tichuan India ram chhungah chuan tawng ringawt pawh hi mithiamte sawi dan chuan tawng sangkhat zaruk vel. A chu ai tam mah pawh chu awm ang an ti ni. Tichuan a kan kut kan thei festival hman pawh a inang lo hlawm hle mai a. Calendar kan en chuan a lo sen fer fur thin ni maw? Kan chawlhchhan te hi kan hre thin em? Kan han inzawt ta ila calendar kha han en ta ila a sen zawng zawng kha an en ila chawlh hrang hrang a ni maw? A sakhaw hrang hrang te culture hrang hrang te tin kan state chhung te pawh aniang chu maw? Chuanin a takin hei mi culture te festival te pawh kha kan va hmang kher lo a sakhaw dang te pawhin entir nan ah sikh tih te kristian kan tih te leh ah buddhist kan tih te hindu muslim te khanin midang ah an kut te an ni serh te an hun serh te kha chu kan va zah sak a tikhan school holiday ah te-- Ahh kan lo chawl ve thin a ni tikhan office te an lo khar a maw tikhan India ram chhungah chuan mihring in ang lo tak tak kha kan cheng ho tlat a ni kang kan inzah sak nan khanin khang kha kan ti lang ve thin a ni engpawh ni se ahh heng kan in an loh na leh danglam na hrang hrang te hei word meaning kan lo in pek ang khan diversity tiin an sawi thin a ni tikhan diversity awmzia leh ni phung chu kan hrethiam tlang maiin ka ring tawh a. hei vawiin hi understanding diversity tih kan zir a ah kan in an loh na hrang hrang a ni bik takin mihring kan chen pui te ah maw tichuan heng India ram mipui tam tak ah chawr chhuahna a background tih mai ang kan in ang lo hlawm hle mai a India ram chu heng hemi vang pawh hian in a tingainawm zual tu a ni e an ti thin ni zir chian tichakawm tu a ni e an ti thin a ni. Maw? Hnam in ang pat, tawng in ang pat hi kan tam lo khawp mai India ramah pawh. Kan national language pawh kan hria anga Hindi a nia. Maw? Tichuan le ti hian tita ila zawhna awm thei ta chu diversity kan han sawi a tunah pawh hei hian kan nunah hian eng nge nghawng, eng nge nghawng a neih min. Ahh suih khawm tu nge min then darh tu tih lai kha a ni. Eng nge mipui te zing ah hian diversity hian danglam na a thlen chu ahh entirna te nen te pawn kan rawn la sawi zel dawn ni aw. Keini aia nunphung leh khawsak dang em em sâko hran daih te hi thian tak tak a nei a inkawm hi kan harsat viau in kan ring thin em? Ahh thian ah kan siam thei in kan ring em? Thawnthu hmang in entirna lo sawi dawn ta ila. Samir ek Samir daw tih a ni a, Samir a te thian dun pahnih hming in ang ve ve chanchin kan sawi dawn a ni maw. Janpat Janpat an tih mai mipui tamna veng lun lai tak motor in tawh khawmna kawn zau tak mai ah chuan Samir a chu a thil sakawr nen chuan a kal fo thin a, helai Janpat ah hian a hmingpui Samir a ve tho rethei tak. Mite pawn fiamthu thawh nana an lo hman fo thin. Kawng laia English leh Hindi a zak miah loh a, thiam ang anga ziak chanchinbu te zuar a au vak vak thin hi a awm ve bawk a. A chanchin te a hriat avang leh a hmuh fo thin avangin Sameera chanchinbu zawrh te lei sak ngei tumin kawng sir deuhah chuan rum khat chu a dawr ve ta a. Hindi a ziak chanchinbu chu lei a dil ta a ni. Le tichuan chanchin bu zuar zawk Sameera chuan, E khai, Hindi te i chhiar thiam ve em ni? a ti a. Aw thiam e, tih pah chuan pawisa chu a pe nghal mai a. I hmel han en chuan Hindi chhiar thiam hmel pawh i pu reng reng lo, tia sawi zawh. Hma chuan Sameer, a, pakhat zawk chuan, Hindi language te chu ka chhiar thei a. Ka ziak thei a, ka hmang thiam vek bawk a lawm. Hindi te chu school ah pawh kan subject zir te zinga pakhat ve mai a lawm tiin a chhang ta phawt a. Tichuan Sameer a chanchin bu zuar zawk chuan mak a ti hle mai a, Eng nge subject chu a awmzia a ti ta a. A Sameer a thil sakawr khalh zawk chuan, Subject ti awmzia chu han hrilh fiah vak mai na pawh a hret chuang lo a. A chhan chu chanchin bu zuar Sameer a chu school vawikhat pawh la kal ngai miah lo, vawikhat pawh la rap lo a nia. A hrethiam dawn lo hle tih. pawh kha a hre vek a ni. A buai ve hle a ni tichuan subject tih awmzia a hrilh fiah dawn ve leh chuan traffic light a lo in thlak ta thut mai si a, a hnung lamah motor horn a lo rik tak chiam avang chuan an in kalsan ta a. Tichuan a tukah chuan Sameera leh Sameera ve ve ahh tap chu an in hmuhna ngaiah chuan an in hmu leh ta a. Chanchin bu zuar zawk Samira chuan a chanchin bu han vai fuap fuap pah chuan Hei bhaiya ti ni maw Unaupa tihna a ni hindi tawng chuan bhaiya tih chu a ti chuan lo nuih sang mai a Nimina i sawi subject i tih kha eng nge awmzia a ti a min la hrilh fiah lo a nia a ti ta a chanchin bu zuar zawk Samira hi sikul la kal ngai miah lo a nih avangin a English lam dan pawh dik lo nasa hle mai a chuan Samir a thil sakawr khalh zawkah chuan mak a ti ta thut mai a, subject tih a lam dan te kha a mak a ti hle mai a, English tawnga subject tih a kan lo lam dan lo daih khan a la lam zui a, keini pawn ngaithla ve ta ila a nuih za thlak duh viau mai thei a ni. Tichuan Samir thil sakawr khalh zawkah chuan Subject tih awmzia chu thil eng emaw kan zir zirlai sawina hi a ni mai tiin a hrilhfiah ta a. Tichuan Sameera te pahnih chu tikhanin ah an inkawm ta zel mai a, zawhna te khan an zawt zel a tichuanin Sameera ve ve nia kan hriat tur chu pakhat kha thil sakawr khalh school kal lai nia pakhat kha chu chanchin busem kha nia kan hre reng dawn ni aw hriat pawlh mi lo tu chuan sikul i kal lo em ni tiin thil sakawr khalh zawk chuan chanchin busem pa chu zawt ta a ni aw. School ka kal ngai lo hrim hrim a tih pah chuan a thianpa thil sakawrah chuan an lawn lawk a, a han thu vel a inteh vel a ni. Thian tak tak ang mai khan a nel zui tawh hle a ni. Tichuan a sawi zui ta a ni Chanchinbu sem Sameer a zawk chuan maw. Ka lan deuh hnu hian hna hi ka thawk tan a, ka nu in a chang chuan min rawn pui ve thin a, a ti a. Tichuan Sameer a thil sakawr neitu zawk chuan, Khawnge tunai nu chu awm a? tia zawh tak. hnu chuanin traffic light te kha ah lo eng leh hman ta si a maw traffic light kha lo hring kalh tawh mai a ka la ngai tawh si a tichuanin hmanhmawh tak mai khan hnung lamah motor lo ri ta vut vut mai bawk si nen Sameer Chanchinbusem chuan a ka nu chu mi rut khaw lamah a awm a ti hman chauh a an inbe zui hman ta lo a tichuan an inkal san ta phawt mai a. Le ni thar a lo ni a tuna ang bawk in a in hmu leh ta a ni maw ka mi tum kha chu ah an in nel ve deuh tawh a hming te khan in zawt a thianpa tu nge hming le a ti a sameer ka nia a ti a chu veleh sameer a zawk chuan e chutia loh kei pawh sameer a ve tho lawm ka ni an ti a ni hlim dun hle mai a ni tichuan in an inkawm a tichuan in pakhat zawk school a kal a pakhat zawk in chanchinbu sem a. Tichuan ni thar dang a lo ni leh a ni tuk kha maw? Amar chu khami tukah kha chuan in Sameer-a chanchin busem zawk chu tum dang ang lo tak mai khan a hmel kha a ngui ta hle mai a. Tichuan in a thil sakawr khalh zawk Sameer chuan an zawt chiang ta a. Ti hian a chhang ta a ni chanchin busem zawk chuan maw? Aaa Nimina ka sawi Mirut khua ka nu awmna ka tihah khan in tual chhung buaina a awmah hei tam tak an thi a ti a ni. Zia lo khawp mai a, a ti a, pakhat zawk chuanin, Nia, hei an tia chanchinbu headlines te khan en a, aw headlines kan tih chuan a front page a a pawimawh ber inziak kha a ni, tichuan mi ruta buaina awm thu chu lo inziak kalh mai bawk a, mahse Sameer tiin han thlamuan dawn chiah tih chuan Sameer chanchinbu sem zawka chuan, Muslim ka nia a ti a, a mittui te kha tla nghah zawih zawih mai a, chanchinbu sem zawka chu, tichuanin Sameer a thir sakawr khalh zawk chuanin, A darah chuan a kutte chu ngha tan thla muan ve a, ah enge hataih khanin Muslim ka ni tih chhan kha kan tih chuan in kung vai ramah te chuan in kan hriat tur chu India ramah Muslim te Hindu te an inti buai nasa thin em em mai a, ah tual chhung buaina kan tih ah khang te kha awm thin ni. Nu nau hmeichhia naupang an invawn nasa thin em em mai a vai ramah chuan in sakhuana vang a ni. Chuvang chuan in. Samir chanchin busem zawk chuanin, Muslim ka nia an tih zauh nachhan pawh kha ni. Engmaw buaina tak chu nei tihna a ni kha, tual chhung buaina tih kan hmuang khan maw? Tichuan ni kha a liam ta a, an inthen zui leh ta mai ta an inkalsan ta a ni. Le, tichuan a tu ka lo ni leh a, khua a rawn var a. Samira chuan a thil sakawr chu an khalh chhuak leh a, a va pan ngat ngat mai a, Janpat kan sawi kha, kawnah khan. Tichuan chanchin buseng mak kha a hmu ta miah lo mai a kha mi ni khan. Tichuan an hawi hian enkual a lo awm ta miah lo mai a, biak an tum a. Tikhan school kha kal leh mai a, mahla chu tlai ah te pawh a hmu miah lo a. Tichuan a tuk dang a lo ni leh a, a va en leh thin a, a lo awm lo leh mai a. Tichuan vawi khat mah a hmu ta lo a ni maw. Tichuanin ni dang ah te pawh en a en thin a, ahh a tuk leh lo thlen te pawh khan hmuh tur reng reng kha a awm ngai tawh lo a ni, chanchin busem Sameer a kha maw. Tichuanin eng chanchin bu mah hian Sameer a awmna chin hi an ziak reng reng lo bawk a ni. Le, Khaka thawn tur chu ni mai a, kan hriat fiah tawk loh chuan video kha kan replay thei reng bawk a. Tichuan kan sawi tum topic lamah lo lut tai lah. Sameer ek, Sameer do kan tih kha Sameer a one leh Sameer two a ni mai a, Sameer a pahnih sawi na maw? Sameer one a thil sakawr khalh zawk kha. Zirlai a nia, ziak leh chhiar te kha thiam a maw? Nangmah niang tho kha anin. Tichuan English leh Hindi pawh thiam a ni. Tin, Sameer Chua, Chanchinbu sem, erawh kha chu school kha a kal ngai reng reng lo mai a. Maw eng nge subject tih awmzia pawh kha a hre lo a ni. A bo ve hle a ni. Hindi tawng chiah kha a thiam a, a ziah leh a ti mai ang writing lampang te kha chu a thiam kher lovang a, a tawng hrim hrim kha chu a thiam a ni. Maw Sameer Chu, Chanchinbu sem a khan. Amaherawhchu thian dun hian an tawng thiam. an tawng thiam ve ve hmang kha a inbeton thei a an hriatthiam loh lai te pawh an in hrethiam tawn a a ropui hle anih khalai an pahnih in kung kaihna lai ka maw tichuan samir a tet thian dun hi sakhuana leh hnam zia ka maw religion leh culture ah pawh an chawr chhuahna inang lo ve ve a pakhat zawk kha chanchin busem kha samir kha muslim anih lai in pakhat zawk kha hindu ani maw hetiang an in an lohna diversity hre reng chung hian-- An inkawm ngeih nghalin an inhrethiam tawn dun em em hi a ropuina chu a ni. Hei tak hi vawiin a kan zir understanding diversity ina a sawi tum bul ber chu a ni maw? Chu chu nia hei diversity kan tih chu kan in an loh na lai kha a ni. Sameer te thian dun kha an in an lohna kha a tam em em mai a ni maw? Khatah khanin an inhriatthiam tawnna hei understanding diversity kan zir tang hian hei hi kan zir chhuah ngei ngei tur a ni maw kha a tawn tur tang khan. Chuan he thawntû kan sawi tâk hian zawhna tam tak a siam nghâl a ni. Maw mahni ṭheuh lo inzawt mai mai teh ang u, engvângin nge Sameera, engvângin nge school kha a kal ngai miah loh, a kal miah lo a ni? Maw in ṭhiante an en ûl a, an ngaihtu ûl a, school kal ngai miah lohna awm em? In hmelhriat nang nih ai chuan an chak lo zâwk mai thei a ni. Zawhna a awm a ni chu chu. A chhâ, a chhâna awlsam ber a lang chu Sameera te khatia school an kal lohna chhan kha chanchinbu sem kha maw? An chhûngkaw retheihna vang te pawh a ni ang a. Tin, aah, sikul kala lehkha han zir te pawh kha chak ve ngei na rinawm a ni. Maw, subject awmzia pawh kha hre thiam lo a ni. Keini chu hei, aah, ziah dan te, chhiar dan te kan thiam a. Maw, heng ringawt kan thiamna pawh hi a hlu ni tih kha hriat tur ni vawiinah pawh maw? Aw le, tunah chuan India ram chhung khaw thenkhat kan tarlang dawn a, uluk takin kan ngaithla chhunzawm zel dawn nia. India rama state pakhat lo ni tawh thin tuna Union Territory a ni ta a, Jammu and Kashmir bul lawkah hian Ladakh Union Territory tho pakhat a awm a. Ladakh maw? Heng lai hmunah te hian thlai leh lo neih lam chi agriculture lam hawi leh chawhmeh han chin nan pawh a hmun rem lo leh duhthusam loh tak mai a ni a, a chhan ber nia lang chu duang tawkin ruahtui a hmuh loh thin vang a ni. Tin, hemi mai bakah hian aaa helai hmun hi vur ram a ni a, kum tluan maiin vur an tuam khat mup mai thin a ni. Thingkung tlema zawng chu an awm ve a, nipui lai chuan heng laia mihring cheng te hian tui in tur an nei tha lo em em thin a, vur tui te hi nipuiah chuan an inmei thin a ni awm e. Heng lai mipui te hian a hmun hmaa boruak sik leh sa te a vawh em thin avangin ber am an vulh thin a,

te chu an siam leh thin a ni shawl te chu kan hre vek tur a ngai ta ila man to tak tak ten an hral leh thin a ni tichuan ah ladakh khua a berah an bula ei zawng te chuan an berah hmul te chu kashmir sumdawng te hnena to tak tak in an hral leh phawt a chumi hnua chuan pashma shawl kan tih te kha an siam leh thin a ni maw kashmir ramah chuan pashma shawl hi eng nge ni. an khawl hmang ten an lo tah leh thin a ni. Heng lai la daka mipui cheng te hian sa leh bawng hnute atanga siam cheese te butter te tiang lampang hian ei nasa a, chhungkaw tin hian bawng, kel leh yak te an vulh deuh vek thin a ni. Maw yak hi kan hre tawh thin ka ring a, vu rama awm thin a aah thlalak te kan hmu tho in ka ring a tin hetianga. Thing leh mau bak thlai chin tih te lo nei agriculture lama harsat na lian tak an tawh chung si hian in sumdawng te leh ah khualzin te an hip thei em em tho a helai la dak hmun te hian maw a chhan pakhat chu sumdawn atana hei zin kawng trade route an tih sumdawn na tur tana zin kawng maw trade route inkalh pawh na tha tak an neih vang a ni. Heng sakawr te, sabeng tung, sanghawng sei kan tih te hi hmanlai chuan hetiang hmang te pawh hian helai hmun atang hian Tibet ram te pawh an kal pawh vek thei thin a ni. Tunah pawn kal thawk a, heng zin mi sumdawng te hian hetiang lam la puan kan tih hi textile lam thawmhnaw lam te, bak ah carpet te pawh an phur thin a. Tin eng nge ni hei hmarcha lampang chi chi hrang hrang. Masala kan tih chi te leh chawhmeh hrang hrang te pawh an mamawh te pawh ah ti hian an inkal pawh tawnna tet rut atang hian an in pe thei vek a ni. Tin kan sawi leh duh chu hei Buddhism, Buddhist sakhua ah Buddhism maw? Buddhism chuan helai Ladakh khaw kal tlang hian Tibet ram chu a thleng a ni an tih a ni. Ladakh kaltlangin Tibet rama Buddhist sakhua hi a nge nih an han promote an han ti chhuak anih chu chuvang chuan Ladakh pawh hi little Tibet maw little Tibet tiin an sawi thin ani chuan Zawlnei Muhammad a zui tu Islam sakhua pawh helai Ladakh khua ah hian kum zali vel kal ta khan an hre tan tawh e an ti ani tunah hian Muslim sakhua zui tu mipui Thahnem tak pawh an awm ve reng bawk a ni Ladakah hian maw. Chuan Ladak khua hian an nunphung pakhat ah an hlut ve em em na langsar tak mai pakhat chu thu leh hla lamah pawh sulhnun nei ve nual bawk khi ni. Tibet ram nen an inhnaih em avangin Muslim leh Buddhist te sakhua hrang ve ve te pawh hian tawng inang vek hmangin hla inṭawm te pawh an nei a ni. Chuan tunah chuanin India rama state dang pakhat kan lo sawi leng a, i India ram chhim thlang lama awm Kerala ang te, Kerala hi in lo hre tawh thin em aw ka hrelo India map in en chuan a mawng lama in hmung a, chhim thlang lampang ah maw chumi chung chang chu kan sawi dawn a ni. Kerala state hi a sir leh lam maw a state pum tawp sir leh lam kan en chuan Tuipuiin a hual vel a, chuan a sir leh lampang erawh chu tlang ten a hual vel a ni. Heng tlang hmunah te hian hei spices lam kan tih heng chawhmeh hrang hrang a telh chi hmarcha lawng par masala lam kaihhnawih zawng zawng rawng chi hrang hrang kan hmuh thin hei India ramah hian a tam a hetiang te elaichi kan tih te bakah tam tak hi an thar chhuah nasa em em mai a ni Kerala ah hian maw hmanlai chuan Kerala ah hian a tirah tak chuan Khutah Juda mi ho Jewish kan tih te Arab ho chu India ram pawn atanga rawn zin a rawn hetiang lam a rawn sung dawng hmasa ber hi ni. A rei tawh em em mai a kum sang hnih vel kal ta khan ah helai Kerala hmunah ngei hian Isua zirtir zinga pakhat thawma kan hriam awk a mi ah kha a thleng tawh niin an sawi bawk a ni Kerala ah hian India ram chhungah hian maw thawma hian India ramah Kristian sakhua hi a keng lut a, chanchin tha hi a hril tan niin an sawi thin a ni, mithiamte chuan. Chuan thil mak deuh mai chu, thawma hian Kerala thlen hma deuh hian Muslim pakhat Ibin Battuta an tih chu a rap atangin a lo thleng hmasa a, helai Kerala ah hian Muslim te awm khawmna community chu an lo za sin, an lo zain an lo dah sang em em thin tiin hepa Muslim pakhat hian a lo record tawh bawk a ni. Tin, kum zaruk dawn kal ta khan aa. Portuguese, hei Portugal mi ni mai ang chu, Portuguese explorer ang tia, explorer kan tih chuanin aa ram te va fang kual a, va fang zau a, va hmu chhuak tu ang khan ni mai a, lawng ten an kal thin a. Maw Portuguese explorer lar tak mai Vasco da Gama an ti ni. Chhinchhiah tur aw Vasco da Gama an tih bawk chuan Europe atangin India ram. ah sumdawnna kalkawng hi a lo hre chhuak ve tawh bawk a ni an tih ni. Tin, ah heng hun kal tawh zawng zawng Kerala-a thil thleng kan sawi atang hian Kerala mipuite hian sakhaw hrang hrang heng Islam, Hinduism, Christianity, Judaism leh Buddhism te hi an lo zui ve nasain an lo tawmpui ve hle thin tih hi hriat theih a. Heng an danglamna, diversity, a an inzah tawnna te hi A ropuina chu ni maw? Sakhaw hrang hrang kha zalen takin Kerala-ah khan an lo awm hawm an lo awm ho tawh thin ni tih kha ih helai tang hian kan hre dawn nia. Tin, a tir lama Kerala leh Ladakh kan sawi atang hian sum dawnna avangtein kan nunphung leh khawsak dan maw, culture leh tradition kha nasa takin a inpawh nasa em em mai a. Tirah tak phei chuan Chinese leh Arab, Lam te pawhin la dak leh ka rel a, aa te pawh hi an lo tlawh pawh nasa thin hlên in an sawi thin ni hmân lai chuan. Chuan Kerala chu a ram leilung in a zir avangin a thil thar chhuah te chuan ram dang leh sakhaw dang te hip a in pawh tlang takin an in sum dawn tawn a, la dak lam pawh an beran vulh te hmangin sumdawng te an hip bawk a ni. Maw tikhan Tibet thlengin. Buddhism sakhua lo pian theihna turin kawng te kha a awm kan tih tawh kha. Chuan kan hun kal tawh te hian kan tun hun thleng hian kan khawsak ho na te a nghawng vek a, zawi zawi in kan in pawh tawn thin a lo ni. Chen ho te kan thiam a tul a, kan thenawm khawtlang ah hei vawiin thleng in hnam hrang hrang kan cheng ho a, sakhaw hrang hrang heng kan sawi zawng zawng te pawh hi an awm kim ve thlap a ni kan ram chhung ah ngei pawh maw? Chu chu kan hre teuh dawn nia, kan in khawsak pawlh vek a ni. Tichuan India ram phei chu hei hmanlaiin British in min awp thin a maw? Aah kan za vai maiin British hian duh tawk mai min awp bet a ni India ram hi. History lam kan en chuan, history kan tih chuan hun kal tawh zirchianna tihna a ni mai a. Tichuan aah India ramah hianin eng nge ni heng British te hianin. India ram kan zalen hmain heng sakhaw hrang hrang te hi tih duh dah kan lo tawk tawh a, ih British hian in min vai hma pawp pawp mai thin ni maw? Chuan tikhan kan video te uluk takin en nawn leh thin ila hei vuina kan video maw? Diversity hi aa nge ni a tawp nan kan sawi leh lawk ang a. Mi dangte nena kan in an lohna, kan danglamna kha sawina ni maia kan hre vek tawh a. Kan danglamna hrang hrang te kan in zah tawn hi India dan pui maw India Constitution pawhin a duh a ni. Buaina neuh neuh kan neih phah hi a phal lo a ni. Tichuan understanding diversity chu a vawiin atan chuan kan duh dawk phawt phawt dawn nia aw. Thank you.